Meraba dostlar! Bizim ana tilimizdeki sesli oquvlarımıznı devam etemiz. Bugün men sizge daa bir kitapnı teklif etmege isteyim. Bu kitapnıñ serlevası Keliñiz, masal qapısını açayıq. İçinde bir qaç tane qırımtatar masalları bar. Ve bilem ki, aralarıñızda masallarnı diñlemege sevgen, istegen balalar, ana-babalar bar. Ve sizlerniñ diqqatıñızğa içindeki birinci masal, Leylekniñ sesi. Buyurıñız. Evel-evel eken de, evel zaman eken de, develer dellâl eken de, çoçamiy torğa eken de, qaplı-quplı baqalar qanatlanğan uçmağa. Mına sizge bir taqmaq, masalımnı diñlep baq. Pek eski zamanları yer üstünde çeşit türlü quşlar yaşağan. O vaqıt İç bir quşnıñ sesi çıqmay eken. Çoçamiler saba sayın çivildeşmez, bülbüller baar ve yaz geceleri ötmez. Deñiz üstündeki çağalalar sessiz uçuşır. Horazlar bile sabanıñ saar vaqtında qoqooqooq dep iç kimseni uyatmaz eken. Quşlarnıñ sesleri çıqmağanı içün biri-birlerinen añlaşmaları da qıyın olğan. Anaları adaşıp ketken balalarnıñ qıdırğanda kimeride tapalmay ekenler, çünki yaş çipçeçikler duşmannı körgende ana-babalarına haber berip olamaylar, yırtıncı yırtıcı ayvanlarnıñ pancasından ğayıp olıp kete ekenler. Şunıñ içün bütün quşlar bir kün toplaşıp quşlar padişasına bara ve şikâyet etecek olalar. Quşlar padişası balaban ormannıñ tam ortasında, yeşil bir çimenlikte qurulğan sarayda yaşay eken. Saraynıñ divarları yüksek, pencereleri keniş eken. Saba tañ da olarnı aça, evine taze ava kirse te, küneş töpege köterilgen soñ ise qapata ve küneş nurları pek qızdırmasın dep pencere qapaqlarını da qapatıp qoya eken. Bir kün quşlar toplaşıp kelgende, padişa endi penceresini qapatacaq ola eken. Episi ğağalarını açıp, bir şeyler aytacaq ola alar, amma padişa bir şey añlamay, penceresini qapatıp qoya. Quşlar açuvlanıp, ğağalarınen pencerelerini, duvarlarnı qaqmağa, çoqumağa başlay, qanatlarınen qaqıp, bizge söz ber, degen fikirni añlatalar. Soñ padişa er şeyin ferqına bara. Ferhına baradı, Endi bugün keç oldı, yarın saba erte keliñiz, er kes özüniñ sesini alır. Keç qalmañız, anavı leylekke de haber etiñiz, dep emir bere. Quşlar ekinci künü saba kelecek olıp dağılıp keteler. Aralarında pek atik bir qarılğaç su içmek içün uzaqta olğan gölge uçıp kele. Baqsa, leylek avlam, baqa avlamaq içün suvğa kirgen. Bu leylek o zaman biraz dembelce eken. Onıñ içün bir baqaçıq bile tutıp olamay, aç yüre eken. Qarılğaç Bir çare tapıp padişanıñ emirini leylekke işmarnen zar-zor añlatıp uçıp kete. O künü leylek keç-kecik avlanıp yüre, lâkin iç bir şey tapıp olamay aç yata. Saba, küneş endi doğayatqanda, ormandaki quşlarnıñ episi toplaşıp sarayğa keleler. Olarnıñ quşlar olarnı quşlar padişası penceresini açıp qarşılay, tılsımlı sandığını açıp, er bir quşnıñ şekili ve büyüklügine kelişecek ses saylap alıp bere eken. Quşlar ise artıq ses saibi olıp, quvançlarından şu yerde avelenip, sesli-sesli ötüşip, orman içine yoq olıp keteler. Leylek ise aç yatqanı içün gece raat-raat yuqlap olamay, saba küneş doğğan soñ uyana, Padişağa ketmek kerek olğanını bilse de, Harınnıñ şırıltısına dayanalmayıp, gölniñ kenarına barıp yata. Küneşke qızına, bir-eki añqavlap yürgen baqanı tutıp yuta da, soñ padişanıñ sarayına yol ala. Leylek uzaqlarğa çoq uçmağanı içün Sarayğa ketken yolnı da şaşıra. Azmı uça, çoqmı uça, biraz daa dolanadı, soñ doğru yolnı tapıp, quşlar padişasınıñ sarayına barıp çıqa. Küneş endi bayağı qızdırıp başlağanı içün padişa pencerelerini qapatacaq ola. Leylek o arada kelip, Maña bir ses ber! Degen dayın ğağasına açıp añlata. Padişa boş sandığına kösterip. Qayda ediñ bu mal gece? Mına, baq, sandıq boş. Sesler qalmadı, endi saña ne bereyim? dey. Bunı eşitken leylek uzun boynunı burıp, közlerinden yaş tökmege başladı. Quşlar padişası, Aydı, toqta, ağlama, şimdi saña da bir ses taparım, Amma yahşı diñle! degen de pencere qapaqlarını biri-birine taq, taq, taq etip urundırmağa başlağan. Eñ soñki qapağını qapatmazdan evel başını çarığa çıqarıp, Bu qapaq tasırdısıda senniñ sesiñ olsun! dey. İşte şu, şu leylek ses çıqaracaqta uzun-uzun ğağalarını biri-birine urıp tasırdatır ve keç qalğanına peşman olıp başını bir aldına, bir artına sallar. Leylek uçıp ketti, masalımız bitti. Diñlegenge aferin, tatlı şeker bereyim. Diqqatıñız içün sağ oluñız.